Bilmeli indi, jemlige gatnaşan türkmen doganlar, jemlige gatnaşan türkmen doganlar, kowum-hyşyň kadryn bilmeli indi. Mana men diýip mahkem bilin boganlar bul barada pikir etmeli indi. Biguna nereste Abdureup jan Hudadan diläliň sag bolsun aman hemmämize bu bir hasretli zaman bilimizi mahkem daňmaly indi. Tokguz ýaşly çaga Ylmyň ugrunda Tördüji synp ibtidaýa döwründe talaňçylar aldy Mazar şährinde Bul barada tedbir almaly indi Mektebiň ýolundan alyp gitdiler Nereste çagaga zulum etdiler El daňygly halda eks uzatdylar bu halaty eşdip bilmeli indi on bäş lek dalary diläp ogrular habaryn uzadyp heýbetin eýlär atasy bul puly tapyp bilmeýär bul barada hasret çekmeli indi karyp üç aý boldy hasretler çekip ata enesi çapýar her ýana bakyp Tahassyn haýmany türkmenler tikip bul çaga dagyny çekmeli indi. Hökümet ogryny tapyp bilmedi. Henizeçe çaga ele gelmedi. Ata enesi aglap gözi gülmedi bul barada pikir etmeli indi. Agyr degdi bul gep her musulmana. Dertliň zeruraty bardyr dermana. Hemme muştak bul çagany görmäne hemmeläp bul dagy çekmeli indi. Türk jemhur başlygy ortak Erdogan Türk milleti üçin bilini bogan bul wakaa onuň ýüregi çogan hasret paýlaşanyny aýtmaly indi. Türkmenistan ýurduň jemhur başlygy Elmydama islär wagty hoşlugy, Bütin türkmenleriň ýürek joşlugy, Gaýgy paýlaşanyny bilmeli indi. Abdurauf janyň atasyn aýtsak, Mämmetnebi baý diýip şygyrda bitsek, Tokgul garkyndan on motor mazara gitsek, Hemme gamdan paýyn almaly indi. Oýangyn ukydan gaýratly türkmen, Hukuk soramanyň zamany türkmen, Aýtgyn hakykaty janyňdan gorkman, Dost-duşman syryny bilmeli indi. Hukukyn soraýan türkmen neslinde, Kemdir türkmenlerde ol tört paslynda, Hemmä barabar hak bolsa aslynda şunda aramçylyk bolmaly indi. Afgan türkmenleri hiç muny bilmez. Öten taryhyny ýadyna salmaz. Ýagşylyk edene ýagşylyk bolmaz. Bul gepleri ýada salmaly indi. Birini dikeldip yzynda dursak, oňa garşy bolman buýrugyn kylsak, Bilimliler bilen her jaýa barsak şol barada pikir etmeli indi. Ittipak bolanlar menzile ýeter, ýeke ýola düşen ýollarda ýiter, mürzalar hemişe hatlary biter bul gepleri mudam bilmeli indi. Biri öňe düşse türkmeniň äri, öňe düşmesin diýip tartarlar bäri, garybyň hudadyr hemişe ýary bul gepleri ýada salmaly indi. Ýalan aýtýon adam hoş bolup gülmez, birleşik barada hiç pikir kylmaz, ýalany çyksada perwaýy bolmaz, syry aýtman ondan gaçmaly indi. Iş salyşman dostluk isleme kesden, hiç dostluk gelesi ýok ol kelle mesden, iş bitirmez gorkar gatyrak sesden, ohyl dostdan uzak durmaly indi. Hakyky dost her iş bolsa bitirer, Hyzmatyny her hil jaýda ýetirer, Azaşasaň dogry ýoldan ötürer, O hil dostlar bilen bolmaly indi. Dosty duşmanyny bilse adamzat, Dost bile ýöriseň mudam wagtyň şat, Dost köp bolsa mudam gezersiň azat, Bu geplerden ybrat almaly indi. Her ýerde dost gerek erkek doganlar, Mana men diýip bilinmäkäm boganlar, Rahmetiň jalasy üste ýaganlar, Muňa pikir aýlap görmeli indi. Hakyky dost hiç wagt dostun taşlamaz, Saňa dost däl adam ony hoşlamaz, Pikri barlar bilmän işi başlamaz, Hakyky dost bilen bolmaly indi. Goldaw berer nirde bolsa dostlaryň, Hoşluga öwrüler seniň ýaslaryň. Ýeke bolsaň, jaýa ýetmez sesleriň, Ýagşy dostuň kadryn bilmeli indi. Zalymlaram mülkde etjegini etdi, Köp batyr ýigitler ortadan gitdi. Edermen jowanlar dünýadan ötdi, Hemeläp agzybir bolmaly indi. Taryhyna düşünmedik bedkärler, Musulman doganyny mudam aldarlar. Haky tanyn öz doganyny goldarlar hakygaty tanyp bilmeli indi Usmany diýr mazlumlara ýar bolgun Dost islese mudam ýanda bar bolgun Mazlumlara mudam medetgar bolgun indi şeýle ahyr etmeli indi Nazym Ustad Seýitmyrat Usmany karkyny.